Dumelang bagwera ba puku. Yo a le dumedišago ke mogwera wa puku yo mogolo, gomme seo re tlilego go se dira letšatšing la lekhono ke go lebelela lephephe la boraro, karolo ya pele, moo re lebelelago potšišo ya bošupa, ya botshelela le ya bohlano. Ro lebelela taodišo ye e lego gore o e ngwala go tšwa go seswantšho. Gantši go na le barutwana ba bangwe ba e leng gore mohlomongwe ba thoma go dira Sepedi lekga la mathomo. Barutwana ba mohuta woo ba e leng gore ga se šo ba kwešiše Sepedi gabotsebotse, re tle re fele re ba hlohloletša gore ge ba ngwala, ba ngwale taodišo ye e leng gore e lebane le diswantšho. Nepo e le gore a se ka tla a tlo kgetha hlogo ye e leng gore ga a e kwešiše ka baka la gore ge e le seswantšho wena Bjale ka moithuti, ka moithuti goba wena molekwane, molekwa, o ngwala seo wena o se kwešišago. O tšea seswantšho gomme wa se fa hlogo. Seo ke tlogo go se dira lehono ke go laetša ka fao e leng gore le ka kgetha diswantšho gomme la di fa hlogo, la kgona go tšweletša ditaodišo tše e leng gore di tlo le dira gore le hwetše meputso ye mentši mafelelo a ngwaga. A re lebeleleng thutwana ya rena. um re tlo lebelela go ngwala taodišo o diriša seswantšho ka bokgwadi. um Se se bohlokwa se e le gore tshwanetse gore se gopole mabapi le taodišo, moputso o mongwe le mongwe wa taodišo o le kreiting e nngwe le nngwe o tshwanetse o tsebe gore go na le nako ye o e filego yeo o e filwego. Nako yeo o swanetše gore o e šomiše ka bokgwari. Barutwana ba bantši nako tše dintši motho wa bona ba re ge ba mo fa seswan, ba mo fa taodišo goba hlogo ya taodišo gore a ngwale ka yona, a no thoma a kitime, a kitime le go ngwala, a se ke a šomiša nako ya gage gabotse gomme o hwetše e le gore ka morago ga iri šetše a feditše go ngwala tlhahlobo. Seo re tlogo se dira lehono ke go lebelela gore ntlha ya mohuta wo ga e, a e diragale. Ee, ge o. Fetša go fiwa letlakala la diswantšho la dipotšišo, e leng yona question paper, lebelela dihlogo tša ditaodišo ka moka ga tšona. Lebelela dintlha tšeo o ka di tšweletšago ka hlogo ye nngwe le ye nngwe. Go lebelela dihlogo tše tša ditaodišo, maikemišetšo ao ke ya gore o kgone go kwešiša gore na taodišo yeo e ka ba e nyaka eng Lebelela dintlha tše o ka di tšweletšago ka hlogo ye nngwe le ye nngwe. Kgetha hlogo yeo go yona o bonago o ka kgona go tšweletša dintlha tše dintši. Kgetho yeo e hlahliwe ke kwešišo yeo e tseneletšego ya hlogo. Tlotlontši ya gago mabapi le hlogo yeo e ka ba bohlokwa kgethong ka kgethong ya gago. Ska kgetha hlogo ye nngwe gore a o tsebe gore na mare wa šomišwago mo taodišong yeo ke ya maleba na. Go swana le go, mohlomong nka le fa mohlala, ge o bolela ka dilo tša go swana le Covid, bolwetši ba Covid, o swanetše gore o tsebe gore go na le mareo e le gore go tlo bolelwa ka ona. Re tlo bolela ka dilo tša go tshwana le. um dilo tša go tshwana le ditšhira, nko le molomo, dilo tša go tshwana le moento le tše dingwe. Bjale o swanetše o tsebe gore tlotlontšu ya gago e tloga e e hlapile go dumelela gore o ka kgona go ngwala taodišo ya go hlapa. Ge o dira tše ka moka, gopola gore o filwe metsotso ye masome a seswai. um Ka ge šetše ke tlhalositše, re na le dipotšišo mo e leng gore barutwana ba tlo, kudukudu ba e leng gore ga ba tsebe Sepedi, re ba hlohleletša gore ge ba ngwala taodišo ba kgethe diswantšho gobane mo diswantšhong wena o tšea seswantšho wa se lebelela gomme wa se fa hlogo ya gago. Ge o ka lebelela, mohlomongwe o file seswantšho sa go tshwana le se, ke se ntšhitše Sehlopha sa kgwele ya maoto sa basadi sa Banyana Banyana morago ga gore se thope sefoka sa Mogopo wa Afrika ko Morocco go ba rungwale ka sona. Ge o filwe seswantšho sa mohuta wo, o tshwanetše gore wena o se fe hlogo. Hlogo ya maleba se ka no re ge o hweditše seswantšho se le ka mokgwa wo a bešetše wena, o thoma o hlalosa se se tšwelelago goba seo o se bonago. Aowa, re nyake jwatšo. Se o se bonang wa bona ke Sehlopha sa rena sa Afrika Borwa sa, sa kgwele ya basadi se thopile sefoka. Gomme wena se o tshwanetseng gore o se dire, re a tseba gore ba thopile sefoka, se ka re botša gore na go tlhaga eng mo seswantšhong se. Eupša re botša gore na, re botša, se fe hlogo, o hlalose hlogo yeo o ka bolelang ka yona. O lebeletše seswantšho se? Ke dihlogo tše mmalwa tšeo o ka di fago mabapi le sona. Ya mathomo. Ee, ke bokgoni bja basadi. O ka bolela gore basadi ba a kgona, goba laetša ka mokgwa o e lego gore basadi ba a kgona mo mafapheng ka moka a bophelo. Akere le a tseba gore Bafana Bafana ba palelwa gore ba ka o thopa mogopo wa lefase, eupša ge e le Banyana-Banyana bona ba šetše ba o thopile. Tsela yeo ba e sepetšego go fihlelela phenyo Phegelelo e tswala katlego. Gore ge motho a dira selo, ka mafelelong o feletša a atlegile. Se ka mo tshwarela ge a palelwa ke selo lekga la mathomo, a be a tlogela. Lethabo leo le tlišwago ke dipapadi. Boradipapadi ke baemedi ba naga ya gešo. Banyana Banyana ba fofiša folaga ya Afrika Borwa. O bona gore ka seswantšho, O kgona go ba le ditlhogo tše dintši tše o ka ngwalago ka tšona go na le gore o ngwale ka se e leng gore ga o se kwešiše. Ke ka baka leo ke hlohloletšago barutwana ba e leng gore ba ithuta Sepedi la mathomo gomme a ba tsebe um mohlomong ditlhogo tša go tshwana le ba tšweletša tlhogo ba re um tloga tloga e tloga kgale modiši wa kgomo o tšwana o tšo ša keng, tia dille. O sa tsebe Sepedi gabotse, O tlo feletša e le gore o dira eng? O, o no fafatla, o bolela dilo tše e leng gore ga di kgonagale. Le a e bona? So, se se bohlokwa ke tseba gore lebelela diswantšho. Diswantšho ka tšona o tlo kgona go tšweletša dihlogo tša go fapana tše e leng gore o tlo kgona go ngwala ka tšona o lokologile. Um, sa mathomo se e lego gore o swanetše o se dire, ke tseba gore o swanetše gore o dire mmepe wa monagano. Ntlo ge e agiwa, a re no thoma ra re mo e tla ba ntlo ya bodulelo, mo e tla ba eng, mo e tla ba eng, re dira mmepe pele. Gomme a re lebelele mohlomongwe mmepe wa monagano o ka o dirago o lebeletše hlogo ya go tshwana le Phegelelo e tswala Katlego. Sa mathomo se o ka bolelago ka sona ke taba ya gore banyana-banyana ba bile le ditlhohlo pele ga ge ba ka tšopa mogopo wa Afrika. Sa mathomo, ditlhohlo tša go ba mosadi mo Afrika Borwa. La tseba ge o le mosadi, dilo tše dintši, go na le ditlhohlo tše dintši tše e le gore o kopana le tšona, goba tše e le gore basadi ba kopana le tšona. Banyana, banyana la mathomo, a go ne di, eh, mapatlelo a dipapadi fao e leng gore ba raloka gona. Ke ditlhohlo tše dintši tše o ka bolelang ka tšona tše e leng gore basadi ba lebana le tšona, mafelelong ba feletše ba.

O ka no ipotšiša gore, Na wena, bjale ka morutwana, ke neng mo e le gore nkile wa dula fase wa lebelela banyana, banyana ba raloka, goba ke basadi, basadi ba tle ba ba lebelele na ge ba raloka na? Eupša le ge go le bjatšo, ba feletša ba thopile mogope wa Afrika wo e le gore o paletše Bafana Bafana. Go hloka mokgatlo wa profešenale wa kgwele ya maoto mo Afrika Borwa, le a tseba ge o se ne mo e leng gore o, eh, dilo tša go swana le bo kgwele ya maoto, o tshwanetše gore o raloke, beke ka beke gore o kgone go go ba le boitokišetšo bjo bo bjo bobotse, eupša bona ga ba ba le dilo tša nku tšeo, eupša ba kgonne go tliša mogopo gae. A re lebeleleng megolo ya go se leka-lekanele. Le a tseba gore baswadi ba e le bo boradipapadi ga ba hwetše tšhelete ya go lekana le ya banna mo Afrika Borwa, le mo go Banyana-Banyana le gona go bile bjalo. Ge ba e-tla, borakgwebo, mekgatlo ya dikgwebo, Ba ka fa monna sefatanaga ba re sepela ka sona o se bapatše. Dilo tše ba di bitšang gore ke di endorsement ka sekgowa. Eupša banyana banyana ga go ne di dilo mekgatlo ya kgwebo ye e leng gore e ba fa ditšweletšwa gore ba di bapatše. Go wa ga go wa ga se go hwelela wa tsoga wa ithintha fa o ka laetša gore ge motho a wele, goba a bile le bothata, a se ke a namba a wela ruri. Bafana Banyana Banyana ba paletše makga a mmalwa, ba thopa ke sehlopha sa Nigeria, eupša mafelelong ba feleditše ba tšhupile mogope woo e leng gore ke kgale o ba palela. Se ke se ke dintlha tše e leng gore o ka ngwala ka tšona. Gape gape se lebale gore ge o ngwala o ngwale ka mongwalo wa go balega. Ngwala ka mongwalo wa go balega, ngwala ka polelo ya maleba, ngwala mafoko a makopana, ka baka la gore go ngwala lefoko le letelele ke moputso o motee. Bjalo ge mafoko e le a makopana o tlo hwetša meputso ye mentši. Dira palobohlatse. E, se sengwe gape-gape se e le gore re kgopela gore o se dire ke taba ya gore ge re o kgahlile, kgotla konopi ya Like o be o subscribe.